Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammas walit deebinee jirra sagantaan sagantaa keekaa jechuudha. Saniifuu aarifee fi ayyaan bifa kanaan kunoo muruu yaana. Isinis nu wajjin muraadha, nu wajjin nyaadhaadha. Mee salaamtaa irra darbaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kunoo egaa sagantaa keeka muraa keenyatti deebinee jirra. Akkuma duraan nu faana turtanitti amma kunoo waliin deebinee jirra egaa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan har'a gaa sapiraayisiin kiyya keenya kan hin jenne kiyya ture. Sapiraayisiin kiyya kana fakkaata hedduun gammade hedduu hedduu takka hin gammade gammachuu keessa waan hin haasoo wallaalee harikoo bakka kanatti ilmaamee hin beeku jechuudha dhiyoo tana akkuma jirra ture. Inni garuu waan booda na gammachiisuu fedha qabuuf akkas ta'uu hin dhabu. Isa rabbumaaf beeka jechuudha hedduun gammadee isinilleen akka narraa gammaddan akka isarraa gammaddan akka na wajji gammaddan abdiin qaba sapiraayiziin keenya kana fakkaataa keeka muraarra geenyee jirra amma keeka muruuf deemna anilleen keessummummaa irraa beetiin jira maaliif keessummaa tarraa baata ayyaan jechuun keessumin ooluu mana kiyyaan jira gaa namni mana ofii keessummaa hin ta'u Akiid.
gammachuutu haasoo narraa balleessi malee silaa waa hedduun isin haasoo waan ture silaa kiyya ta'uu baate

Hii? Eega natti himata. Sabboota koo gootu.
Maaliif jennaan kaa namni beeki gaa eega gammaduu gizee lamarra gizee sadi ta'e waan duraan hin godhu jee qalbii keessa jiru hin ta'u gizee sana immoo wattaa makiinaa qabeenya waa rabbiin si finnaa makiinaa turuun faayisii bittee harka keessa baranji. Ilmoo isiitiin guyyaan akkaan bika dalagaa jiru ilmoo isiitii hojii zanaa itti eessa deebiti bukkasan. Rabbi isin haa godhu.
Haa jennu saana keekaa asirratti haa nyaatanii jechuuf keeka bichaa bittee moo
Saana inni sakaanii jiramu. saanumaaf malaqaan ofitti. Ayyee. Keera foon gahu gurgurtu ta'a hojii gurgurtu ta'a.

Fidee fintaa waa hundaa'u safarii fideetiin dhufee fintaa. Gammachuu kan laatis ni gammachiisaa Ani barbaada. immoo wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf kan waa miiqaan gaa miidhaa miti. Eeyyoo.
Obbasuma ogiisumaan kee gafitu kanaa waan inni bika safarii irraa dhaqee fudhee seera. Ati gara kun jiru. Rakkoon amma ishee gammachuu ta'e ga- bikkaan ga'ette isheenis irraa qeebalte kana caalaa wanni biraan jiru Inshallah borus kana cala rabbi isin haa gammachiisu. Anis ammoo gammachuu teessan isin gidduu taa'ee kanatti yeroon isin wajjin gammachiisan qooddadhu wallahi duta kan gammade. Maaliif wallahi yaada dilaati kana yaaddee gammachuu namni yeroo guyyaa gammachuutii fi guyyaa yeruma hundaa wajjin dhaabbanne namaa miti. Saniifuu anarra isaan gidduutti argamee gartee aarifeen akkana akkana jeena gisii natti himu abshiir walaa himma keetumaan dhufe akkasii obboleeyyan anis gammachuu mafi mushkila Shuroo.
aati Shummara malee maal? Shuroo Faranjii.
akkasii gaa daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenya isin sangasuu sabiskiraayib sheer laayikii godhuu akka hin daganne waliin haa nyaannu isin hin jenna

Dhuguuf deemta kana akka waan isin gattu dhanda. Bismillaahi. Mm.

Mee laafumaa nyaata akkamii asin. Sii kanaaf. Jee kan naanniif.
Eegee Akka nama jaalala beekuun mana kana guutuu diima walii galteeti. eegee eegee guddoo fudhee Na gidduu. barsiista hojii jaalala.
Najjeesuu deemu.
Ah. Kabraa fuudhuu san dhugaa godhu. Laa abadan.
Abadan. Ati namni kana dila kana waan kana dila kana guutuu wajjin ilaa itti baasee si gammachiisu qalaa biraatiin ni adda. Saa? Walumaa nu barna. Haay.
Kanaatti maal ta'u? Maal?
Hmm?

Maaliif achumaanuu yaadaanuu ol baane jechuudha yaada ol baane jechuudha gisee hunda achirra isin yaadaa ooluurra hedduu gammannee isinillee akka gammaddan abdii qabnaa akeeka haa nyaannu isiniin jenna.
Inshallah gaaf tokko daawwatoo hunda anaa fi isii arifin taaneeti. Ni yaamtanii?
Eh, Isin yaamneeti. Saalaa guddaa dura isin. Saalaa guddaa isin geessine. Eh. Sangaa isin qallamoo shiree miti. Sangaa isin qalleeti. bishaan dhutanii karaan fudhatanii isin eegan buchoo keessa. Isin yaa quubsu isin yaa. Warra tikeeta hin qabnes ni murtaniif. Aadi.
Maaf isin gaaf tokko gaaf tokko inshaallah. Inshaallah. Akka amma adda fagaane kanatti garuu rabbiin yoo jee Aywa. gaaf tokko wal bira nu fiduu danda'a.

Halas amma laata amma ayyaan xiqqoo xiqqoon irraa eeka eekaa jirti jedhee galti galee reefu waan dubbachuu laatti amma xiqqoo xiqqoon haasawaa malee fidaa jirti. Dhugaa dubbachuu fi haadha foon naannumaa fi siif jecha akeekallee guddaa kana bite silaa ammaa akkasumas keessaa dhufanii nyaatanii hedduu nu tola. Ni feena gaaduu maal goona fageenya. Akkuma jirtaniin hojii xaamaadha. Wallaahi. Hedduu Haas. isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa bakka jirtanitti nuuf jiraadha hoggaa huma isiniin jenna.
Eeyyee akkasii eh, nu wajjin nyaachuu keessan maaliin beekna beektanii? Laayikii fi koomentii ni godhaame. Itti barreessuu. Bakka akkasii hamma xumuraatti warreen nu daawwattaniis galatoomaa isiniin jenna. Mee jeeqaa jeeqaa. Ani si yoo nyaadhee warri jee komentii godhu qaba. Mee? Si yoo jiin nyaachuu jira warri. Eh, Hanga xumuraatti. Garuu nuti ammoo isin hundi isin affeerree kaammoo akkan hojii nama nyaatee kan nu jaalatu gaa ni beektanii miti namni kun beekee wal caalaa wal nama jaalata.

hin jirtu. Guddoo sanii qaroo jaa.
Guddoo sanii. Qaroo jaa. Leenoo nuti musliima waan taaneef Rakkoo tokko illee qabu. qaloo jechuun Akka uummataatti. Rakkoo qabu. Akkasii daawwatu. Akkasii daawwattoota keenya Viidiyoon isin eegaa jira. Kana caalaa inshaallah guyyaa biraa walitti chana. Viidiyoon keenya kanarraan tana ka qopheessine bifa kanaan aarifoon Ayyaan jaartii isaa surprise godhe videon isiniif waraabne kan arraan tanaa kana fakkaata. Yaada keessan lamaaniin goolabna. Insha Allah rabbi asida isti isin irraa qabu jaalala teessan akkuma manni keessan ililii fakkaatu kana jaalala teessan Aamin. ililii isiniif haa godhu jaati du'aayi Amen. Nuu godhaadha hedduu nu jaalatanii hedduu nu rakkatanii hedduu nu kabajanii nu hojii dhukkubsatan isin beeynaa hedduu isin jaalanna itilleen akkasumatti bakka jirtanitti du'aa itti isan nu cinaa dhaabbadhaadha jaalala teessan tan dhumne tan hin boorine rabbi isiniif haa godhu jaati. Amen. Insha Allah bismillah hanga viidiyoo biraa waan babbareedaa waan isin irraa gammaddan qabannee isinii deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nageen nu tura isin jaalanna.
Baay baay.